ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba emanuel male youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um la ku vulavula hi mhaka leya ya ku ava rifa or ku ava rifumo or swilo swa munhu loyi a nga lova a nga famba a swi siya la misaveni a hi nge ni susa timhaka ta timali ni susa timhaka ta timovha ni susa timhaka ta tiyindlu Laha ni vulavula hi swimbalo, a hi khumeni ya swimbalo. Xana loko ku love munhu kwala mutini ivi va ku i nkarhi wo hangalasa swimbalo or i nkarhi wo hluvula i vo mani va fanelaka ku hlawula swimbalo or i vo mani va faneleke va teka swimbalo or i vo mani va faneleke va phakela swimbalo I nge ni yi rhanga hi le ka vavanuna mi kuma ku emutini ku love mukhalabye loko ku love mukhalabye mukhalabye a ri na vana va majaha na vana va tintombi n'wana wa jaha wa first born hi yena a rhangaka a pambula swimbalo ivi ku ta lavan'wana va ta va ta pambula loko swimbalo leswiya swi sele luwa wa first born n'wana wa jaha hi yena a nga ta teka swimbalo leswiya a phakela maxaka ya papa yena hala. ra sayitini ra papa yena ivi loko swi sala a teka a nyika vamalume wa yena halaya ku va swi hunguta ku va swi hunguta milomo ma ni twisisa na n'wana wa ntombi swi tani loko ko lova n'wana mhani or ku lova kokwani kwala mutini n'wana wa xisati wa first born hi yena a faneke a rhanga a pambula miceka na tikhiva na swibelani na titeki loko swi sele hi kona a endla ku a xerhelaka maxaka ya yena ya sayiti ra ka vo mani ra ka vo papa yena loko a heta ivi a yisa ka xaka ra vona e sayiti ra vamhana yena ku va endla a hunguta swicele manjisi eve hi ta nele ka mhaka ya mbedwa loko hi ta ka mhaka ya mbedwa layani ke a hi nge mukhegulu or mukhalabya or papa or mhani a va ha ri kona emisaveni ivi va famba va siya mbedwa luwa mbedwa luya xana hi wu teka hi wu xeriwa hi vo mani or wu tekiwa hi mani ke loko ku ri ke ni mina ni na nsati a ni fanelangi ni teka bedwa luya loko ku ri ke ni sesi va nanuna a va teki bedwa luya va famba na wona va wu tirhisa na sivara leyi kumbe mina ni tirhisa bedwa luya na nsati wa mina a ni hi nuna na nsati hi lovelanini laya ka bedwa laha ku na swiyila swo karhi ni nga ta ka ni nga swi hlayila lava lavaka swi vutisa va ta swi tiva ku va ni kuma kwihi va ni landza ku vo tala lava ni landzelelaka ma ni twisisa se laya ku va ku ri xiyila xo karhi mara loko ku ri ke ni ku na n'wana wa jaha or n'wana wa ntombi a nge se va a nge se lovoriwa a nge se phahleriwa wa ntekiwa mbedwa luya hi yena a tekaka mbedwa luya a ya wu tirhisa na wadrobo hi yena a tekaka a ya tirhisa na swibyi swo karhi ma ni twisa ivi hi ta ni le ka mhaka ya mapoto mapoto sesi loko ku ri ke ni ve le vukatini bya vona va yima ku sungula vamakoti wa muti walowo hi vona va tekaka mapoto ku sungula mi ni twa mi ni twisa kahle leswiya swo munhu a ku hayi because i swibye swa mhani i yini yini no. A ni le vukatini wena i na vukati le loko mamazala vo lova le vukatini na wena i ta teka swibyi swa mamazala yi tirhisa se tshika vamakoti va muti walowo na vona va va tirhisa swibyi swa mani swa mamazala wa vona ma ni twisa ivi hi ta na le ka mhaka ya tihomu ni le ka tihomu swi tano majaha ya muti wolowo hi vona va faneleke va tirhisa tihomu ta mani. va teka ku tihomu ta mukhalabye mtukulu a nga te a suka hi kwele a sukaka hi kona a fika a teka swilo swa mukhalabye wa ku because i swilo swa swa kokwani wa mina wena le ka wena le papa wena na mhana wena a ni va na muti wa vona i ntukulu wena laya a wu fanelangi i teka swilo leswi swilo leswiya swi ya teka swi ta teka hi vana va vomalume wa wena hi vona va nga ta tirhisa swilo leswiya vona hi vona va nga ta vula ku hayi a hi xerheleni mani a hi xerheleni ntukulu ni marhole mambirhi ma ni twisisa se vo tala mi kuma ku mi teka swilo mi swi mikisa-mikisa ivi hi tane le ka mhaka ya yini ke hi tane le ka mhaka ya yini ya leswiya swa ku hayi va ri se ku ya kokiwa ku ya